Här Kremer, d'Wuert ginn.
Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Premier huet et elo grad gesot, Et ass pure Chaos um Maart. Et ass pure Chaos, well déi eng, déi wëllen dat eent, déi aner wëllen eppes anescht an déi Drëtt, déi wësse guer net, wat et u Léisunge gëtt. Déi eng wëllen zentral Applikatiounen, déi loosse sech och nach vu Geheimdéngschter beroden, déi dann natierlech attestéieren, datt déi Daten honnert Prozent sécher wären, wa se op engem zentrale Server sinn, esou wéi an England am Moment. Dat ass dee Moment, wou ech frou sinn, datt Groussbritannien d'EU Verléisst, well dat ass u sech gutt, datt d'Geheimdéngschter zumindest bei eis am Moment net matzeschwätzen hunn, ob d'Donnéeë bei esou engem System sécher sinn oder net. D'Wëssenschaft ass sech net eens, net emol op engem Institut hei zu Lëtzebuerg, dee sech Security and Trust nennt, ass ee sech eens, ob een da elo eng Tracing-App wëllt oder net, ob et eng zentral oder eng dezentral soll sinn. Mee dat ass ganz gutt esou. Dat ass d'Fräiheet vun der Wëssenschaft. Wëssenschaftler solle virdenken, mee et ass eis Responsabilitéit heibannen dann aus deene verschiddene Messagen eppes erauszekristalliséieren an e politesche Message drop ze setzen. Dofir hat ech de siwwenzéngte Mäerz hei eng Motioun deposéiert, déi sech mam Thema vun den Tracing-Applikatiounen beschäftegt huet. Dës Motioun gouf an d'Kommissioun verwisen, wou se dunn den 28 Abrëll an enger dach ganz konstruktiver Kommissiounssëtzung, wou ganz vill Facteuren op d'Tapéit koumen an en an aus där en neien Text ervirgaangen ass, deen dann och haut vun de Fraktioune vun am Ganze 54 Deputéierten heibanne matgedroe gëtt. Ech iwwerginn Iech. Merci villmools. Dës verbessert Motioun. Jo, am schéinste wier et, mir bräichte keng Tracing-App. Am schéinste wier et, mir hätte keng Corona-Kris. Jo, dat wär am schéinsten. Nächst bescht Léisung an der Corona-Kris ass den analogen Tracing, eppes, wat mer kennen. eppes wat dateschutzkonform ass, eppes wat de Leit hëlleft, wou e perséinleche Kontakt besteet. Mee mir sinn an engem Europa, mir sinn an enger Europäescher Unioun, mir sinn an enger globaler Welt an do kann et sinn, an ech soen et ka sinn, datt Reesbeschränkunge just fale wäerten, wann dann d'Leit fräiwëlleg kënnen op esou eng App zeréckgräifen. An nëmmen dann sollt et och zu esou enger App kommen. A falls et zu enger App kënnt, da gëtt dës Motioun, déi redigéiert gouf, der Regierung e kloert Verhandlungsmandat mat. Mir als Chamber wären déi éischt an Europa, déi hirer Regierung e kloert Verhandlungsmandat mat op de Wee ginn en amont. Normalerweis beschwéiere mer eis ex post, wat da elo erëm diskutéiert a beschloss gouf. Hei hu mir als Parlament mol eng Kéier virgegraff a gesot, wat net geet. Wat net geet, an dat geet ganz kloer aus der Motioun ervir, dat ass eng obligatoresch Tracing-App. Wat net geet, ass en Tracking vun de Leit. Wat net geet, ass, perséinlech Donnéeën op zentrale Serveren ze späicheren. Wat. ënner bestëmmtene Bedingunge geet an dann nach ëmmer fräiwëlleg ass, eng dezentral Tracing-App, eng App, wou keng perséinlech Donnéeë weidergi ginn, ouni datt d'Persoun, déi se generéiert huet, dat explizit accordéiert. Mir fuerderen haut awer net nëmmen dat, mir fuerderen och, datt keen däerf diskriminéiert ginn, deen entweder keng App installéiere kann oder keng App installéiere wëll, esou datt een net kann engem verbidden akafen ze goen, just well e keng App huet. Och dat e wichtege Bausteen, fir ze verhënneren, datt aus enger fräiwëlleger App duerch d'Hannerdier awer géif eng obligatoresch App ginn. Dann ass et ganz wichteg, datt d'Notzer Proprietär iwwert hir Donnéeë solle bleiwen, bis dee Moment, wou den Notzer selwer seet, Ech iwwerdroe lo eppes, verloosse keng Donnéeë säin Handy. Och dat ass e wichtege Prinzip aus de sap. Gläichzäiteg fuerdert d'Chamber mat dëser Motioun, datt de Quellcode ëffentlech muss sinn, esou datt all Notzer dat och ka kontrolléieren, ob déi Garantien, déi mer hei fuerderen, och ëmgesat ginn. Och dat ass en Zeeche vun Transparenz. A schlussendlech däerf och keen Tracing abauen an eng App, déi schonn aner Gesondheetsdaten huet. Och esou soll verhënnert ginn, datt iergendwou en Abus gëtt an nach Donnéeën awer iwwer Ëmweeër matenee verknäppt ginn. Jo, et wär gutt, wa mer ni eng App bräichten. Mee wa mer vun der Aktualitéit iwwerholl géife ginn oder mat Aschränkunge vun der Reesfräiheet konfrontéiert wieren, Dann, an nëmmen dann, muss esou eng App encadréiert ginn. A schlussendlech solle mer evaluéieren, ob dat Ganzt och eppes bruecht huet. Esou schütze mer d'Privatliewe vun de Leit duerch Fräiwëllegkeet, Antidiskriminéierung an Transparenz, als éischt a bis elo eenzegt Land an der EU. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Clement. Als éischte Riedner ass déi honorabel Madamm Viviane Reding agedroen.